Halau kula-kula ulun sabarataan ni ulun handak buwis nah ka Bukit Soeharto imbah tu hanyar ka Gunung Rambutan urat batis kancang pang sudah nang kaya amplang supaya kada lama urat kan bisukan tadi ulun sudah sarapan babongko lawan nasi pundut hehehe singgah kina ulun di Stadion Palaran. Sepeda hanyar kawan nah, cair pang ni, kulihan BLT kah? Kada pula ai hanyar gajihan nah, bagawi di ARC usang paja, jadi kawan nukar sepeda, maka bangaran sudah nah diminta ngaraniakan wadah paman ngarani piring semalam. Apa meriknya nih? Kada gagampangan meriknya nih, di Balikpapan kadada urang bajual. Polygon kah? Lain. Mustang kah? Lain jua, sepeda bahari Mustang tu walai. Uim Uim Cycle lain jua lah. Lain jua pula. Gung seorang mah hehehe mereknya uklai walai kalip sepedanya di sama harganya orang kopiah jangan ku mintanya lah apal Batam wan pulang kita wan bulan muharam nah walai mun samalam samalam ulun abut jadi panitia tujuh belasan bila bulan muharam ni ulun abut abut jua banyak gawian di kampung jadi pinanya masih kada kawa umpat pulang balapan malawani amang rusi nah minggu ni ulun haur haur jadi dadagan maambil upah maulahakan bubur asyura walai gasan sapuluh muharam kena. Gasan dibagi-bagiakan pang jua lawan kakawanan di air sel sang paja, han. Jar handak marasani bubur ulahan ulun. Rasa daradaian ulun banyu mata, bilanya kaingatan lagi halus pas hari asura ni. Liwat kan di hadapan rumah, di higa di higa rumah tu kan timbai urang, biasanya dihamburi urang duit binggul, saratus dua ratus hari asura. Himung aja. Jakanya hari asura ni ada saban bulan, bisa-bisa ulun jadi tukang bubur naik haji wal ai. Ni parak pang jua lawan bulan sapar, han. Ulun paling gair sudah bila balapan motogp ni mun bulan sapar, maginannya pas hari arba mustakmir, duaakan ja ulun kada rabah-rabah lagi wallah, tulang ja masih jabuk nah bakas patah semalam. Ngini ja habis tujuh butol dah gasan batatamba nah minyak bintang wan minyak lintah papua. Masih kada kawa bulik ka Banjar jua ulun hari Asyura ni nah Kula ai, liwar tu raminya urang babagi bubur di kampung, nang hibuh rancak acil-acilnya wani mambawa rantang saurang, sudahnya acil-acil batianan, asing-asingnya minta cariakan lawan laki, mangidam ni abahnya ai jar, kadanya ulun pang nang handak jar tapi si utuh nang dalam parut ni jar, apalagi bubuhan pundukan, kada tapakai rantang, tarmus nasi nang dibawanya, hehehehehe. Ulun paling katuju makan bubur Asyura tu dibarubuji iwak rabuk pang, kena ai nah cobai barubuji. uji misa siris atau buba. Disalib urang pas di lap akhir tu kula ai, ibarat kita tu handak badatang ka rumah biniannya, utas amas sudah siap jadi baikatan, duit jujuran sudah ada, biniannya sudah mau, pas handak naik ka palatar rumahnya, tahu-tahu tabarusuk, sakalinya ada mantan pacarnya naik ka rumah badahulu mamandiri kuitannya, bahwa handak badatang jua. Sakit pada dicucuk panting lundu kula ai. Kaitu jua ulun sangkanya di San Marino ni han, aturannya pudium tiga, haru bahujung juara ampat gara-gara bidawang nyalip di last lap. Padahal dikit banar lagi han, liwar sutil himpil katiwil gawil. Pusang pang pacang ulun nah manahani sangkal samingguan ni. Kaluku buhan pian ada bajualan kuduk habari ja ulun. Ulun bawa mama air aja sudah kena nah, mambuang pusang ka sungai batang, imbah tu hanyar ka talok silong, dangar dangar disitu haruannya mungkal mungkal jar. Handak mentis ilasan pair sampuk buko banar ai ni angah imur mana nih suaranya cair kalo kanca malam ni juara satu hmm. Lululh aja amang rusiai ulun traktir pian sate haji suri lawan pisang kadap haji kijo hmm mbah yuk.
Dasar hilang pusang imbah ulun bawa mamair gara-gara sangkal gagal podium di San Marino samalam kula ai. Apalagi pas di Sungai Batang tu, pas takana pilawahnya, jorojotnya bilang kada baampihan. Sisit labuh kah jar urang Banjar tu. Apalagi mun haruan tabahan nang manyambar, bih, tahutang saratus balik benih gin lawan tatangga bisa kada ingatan lagi. Napa sinsasi jorojotnya tu nah, bagaikan surga dunia bagi pamairan kula ai. Saharian ulun mamair, Habis rokok busini dua bungkus, malamnya akan melimbah bulik mamair, singgah ulun ka handil bakti, balalihat haruan batulis kaning. Tulung du'a aja nah kula-kulaai barataan han supaya GP akan datang ulun kawa pulang pudium. Nah, biasanya sebelum GP handak main, julak ulun di banua, julak rosihan atawa julak rosi, sidin babagi giveaway baju kaos julak rosi. Tu kakawanan ulun di sungai tu wan, saragam sudah bubuhannya pakai baju kaos julak rusi, dasar batambah bungas wan ganteng imbah dipakai, maka pasti pas di awak hen. Jadi nang kaya apa garang jar caranya supaya kawa dapat baju gib awai ni, kita dangarakan aja langsung matan julak rusi nah, diparsilahakan julak.